Исәннәрмесез, саулармысыз? Әйтче дә, әйтер сүзе булган кунак бар. Биш тапкыр кияүдә булган. Син барлыгы ничә тапкыр кияүдә булдың? Хәзер менә бишенче тапкыр. Өч көн без тордык анам белән. Өченче көнгә мин ташлап подавать на развод. Без сугышып киттек анда. Ну, син менә дүртенче иргә кадәр җиттек. Берәрсенә карата мәхәббәт бар идеме соң? Юк. Постельга ятасың, ул кеше белән косасы килә ул кешедән. Астагфирулла. Ә син әниең аңладымы соң, синең менә шушы дүрт тапкыр кияүгә чыгып, нәкъ менә әниеңнән качып кит, китәргә теләү икәнен? Мин аңа әйттем турысын. Мин дүртенче тапкыр аерылдым. Ә. Дүртенче тапкыр аерылгач, э, мине әни... Үзенең кимчелекләреннән курыкмаучы һәм шуннан көлүче. Бик шуңа күрә менә, Ленар, мин шундый пышечка, потому что дәвамлы откармливала постоянно.
Соңгы юлга энекәшен озаткан. Менә ул вакытта, аңлавымча, ул мәктәп укучысы иде һәм ул яман чир белән авырып, ни кызганыч, ул чирне җиңеп чыга алмадымы, ничек? Күпме ул бала интекте, ничәмә еллар, имә? Йөзләгән кешене алдалаган блогер Илүсә Фәләхова оештырган тур аша ял итеп кайта алган. Дөядән егылып төшкән. Мин бит хәтерлим, син анда дөягә, верблюдка утырып, шуннан егылып төшең, төшеп аягыңны имгәттең, ялгышмасам.
Динә Авзалова. Гайбәт булсынга түгел, гыйбрәт булсынга бу әңгәмә. Динә Авзалованы психологик яктан карыйбыз, өйрәнәбез һәм. нәтиҗә чыгарабыз. Динә, син ничек уйлыйсың, менә татар теленең вообще киләчәге бармы? Особо впечатлительный кешеләргә карамаска киңәш ителә, чөнки әңгәмә вакытында җенси органнарның сурәтләре килеп чыга һәм шулай ук сүгенү сүзләре яңгырый. Без башлыйбыз. Дуслар, исәннәрмесез, саулармысыз? Мин Чаллыда Кунакта, дустым да, Динә дә. Менә Динәнең кем икәнлеген аңлар өчен, мин сезгә күрсәтәм бу елның җәендә төшерелгән видео, ул багышланган иде татарча автоябыштыргычларга.

Безнең автоябыштыргычлар өч почмак ашаучыларны берләштерә. Ул вакытта ябыштыргычлар бар иде, ләкин аларга ничегрәк эшләргә, видеолар, ягъни танытырга белгән юк иде. Шуннан соң мин әйтәм, роликлар төшерергә кирәк. Ләкин роликларны кем белән төшерергә кирәк? Минем, Аллага шөкер, шундый тәҗрибә бар. Без Динә белән театр мәктәбеннән таныш. Менә шул чакта Динәне, башка дусларны чакырып, мин әйтәм, әйдәгез әле роликлар төшерик. Җыелдык, төшердек.
Галигә барам әле. Кияүгә барам әле.

Безнең автоябыштыргычлар туган авылга кайтучыларны берләштерә. Ну, мин хәтерлим, менә э, Динә белән сөйләшүне башлаганда, син театр мәктәбенә килә идең. Менә монда безнең чәй. Ә Динә ул вакытта театр мәктәбендә чәй дә сөт. Ул кечкенә шешәгә, ә син әле гранат рәвешендәге шешә дидең. Аны мин дә инде оныттым, әмма син хаман истә. Зөләйха да әйткән иде бит әле күптән түгел генә. Шул әйе, действительно, минем матур гына бутылочка бар иде. Әйе, әйе. Э, серебристый гранат формасында. Каенчык каян иде ул синең? Ул синең бер эчемлектән калган идеме? Ул әйе лимонад иде.
Аны ә. ялгышмасам, әни Сочидан алып килгән инде миңа ул лимонадны күчәнәч итеп. Шуннан соң э, без ул савытын ташламадык. Ул охтачы савытларын ташламадылар. Ул бит пакет сөтләр бар, яме аңа акча тутыра иде алышмасам. Шул бутылка гел минем белән булды инде, бөтен җиргә, мәктәпкә дә, театральныйга да, йоклар алдыннан да шуннан эчә идем мин ул сөтне. Белмим,

Гел бөтен өстәлне тутыра, кызым әйдә моны аша, моны аша. Э, Менә хәзер аш җылытам, анда бәрәңге бар, монда ит, аша. Мин әйтәм, дәвә ни, мин әйтәм, тамагым тук, мин әйтәм. Мин менә чәй генә эчәм и все. Юк инде, пожалуйста, хоть вот әзрәк кар берсен кабып кына кара инде. Менә Заставляет, хотя она сама неоднократно говорила, кызым, Әйе. синең бит инде весың зур, әзрәк ябыгарга кирәк дип. Үзе ашата, үзе сиңа шуңа а, кимчелеккә ни И дигән. үзе, әйе, кызым, аша, аша, аша. Ну, сиңа, конечно, ябыгарга кирәк. М, Ой. Так.
Динә, ну мин сине хәтерлим, ә, син шулкадәр Моны э, ничек дип аны сиңа әйтергә дә юк. Менә пай девочка дигән шундый бер э, образ бар. Син шундый тыныч кына идең, шундый бик басынкы гына идең, әйме? Э, ләкин 15 елдан соң мин сине очраттым социаль челтәрдә. Һәм мин әйтәм, бу точно безнең динамикән. Чөнки син менә 15 ел эчендә нык үзгәрдең. Менә сезгә хәзер күрсәтәм, ул вакытта Динәнең ниндирәк унсигез плюс категориясенә карый торган видеоларны чыгарганын. Ләкин гаепләргә ашыкмагыз, дуслар, хәзер без аңларга тиеш, ничек Динә менә шушы йомшак нәни саф кыздан менә мондый образга әйләнүенә. Без этой замечательной штуки в доме не обойтись.

Привет, как дела? Давай увидимся.
Привет, давай приезжай, только у меня эти дни.
Короче, я как-то криво стал и, блин, поясницу защемил. Так что не жди, не приеду я. Шулай итеп, менә Динә без синең видеоларыңны карадык. Әйт әле, гомумән синең нинди тәрбия булды? Чөнки мин хәтерлим, синең әниң милиционер иде бит, әйме? Ә әти-әнисе көч структураларында эшләүче балалар, алар башка төрле була. Аларның менә дисциплинасы бик каты була дип беләм. Шуңа күрә аларны менә төрле э, секцияләргә, спортка бирәләр. Ягъни тәрбия бик каты була. Менә э, синең ул яктан тәрбия ничегрәк булды балачакта? А, мине алай нык каты тотмадылар бәләкәй чакта. Мин үзем дә бик тыныч бала идем. Миңа берсе кирәк түгел иде, миңа менә уенчыклар да кирәк түгел иде. Кәштрүл белән э, половниклар булса, мин шунда уйнап утырам тыныч кына. Ашарга пешергән э, Ашарга әйе. Э, бик тыныч бала идем, акыллы бала идем. Идем.
По Фрейду булып чыгам идем. Әйе, әни бик күп эшләде. Шуңа күрә Күбесенчә вакытны мин дәүәнием белән, дәва әтием белән уздырдым. Ну, ә менә, Динә, синең менә бу йомшак нәни кыздан менә шундый без комплексов, шундый взрывной Динәгә әйләнүең кайчанрак барлыкка килде? Син менә ул төгәл границасын хәтерлисеңме, әйтә аласыңмы? Һәм сәбәп нәрсәдә булды?

То есть мәктәптә укыганда син әле һаман да шул тыныч дине идең, әйеме? Тыныч, әйе, әйе, әйе.
Университет вакытында инде әзерәк, ана ничә яшьләр, 20 яшьләр идеме, Ленар? Әзерәк кызлар белән урамга да чыгасы килә бит. Клубка да менә чыгасы килә, бер дә клубта булганым юк иде ул вакытта. Одногруппницалар чакыра, кафега әзерәк, анда инде әзерәк пиволар да эчә башлар иде кызлар. Ә мине беркайда җибәрмиләр иде. Ә нишләп?
Теге баш... Минем өчен әллә курыктылар микән, бик кайгырдылар. Мин шундый тәртипле, акыллы кыз, имма берәр кеше урлап, алып китеп. Вот. Э, шуңа күрә вообще мина никуда не выпускали, менә миңа э, бирәләр иде проездга, нәкъ э, анда, мәсәлән, 40 сумыймы, 20 мең, әй, мең диерсең. Бирсеннәр иде теге заманда 40 мең. 20 сум бер якка, 20 сум икенче якка, менә четко университетка. Артык бер тиен дә бирмиләр. Бер тиен дә. Если анда әзерәк бер 5 сумга артык булса, динә ана обязательно сдачасын алып кайтырга тиеш. Вот. Шуңа күрә бик каты тоттылар.

Ул вакытта юк, юк, аның хәтлек белән авыз иткәнем булды инде Әйе. ана пивоны, әйе, мен- Әйе. беләм тәмен, ә ул вакытта юк, эчкәнем юк әле. Димәк, син менә шушы бөтен сине менә болай кысканга ачуың килеп, тоттың да кияүгә чыктың, әйеме? Әйе. Ә кемгә? Кешесе ничек табылды аның? Э, Ул авылдагы күрше иде. Әйе. Ул миннән ничә, сигез яшькә зур иде бугай. Тукта, сиңа әйтә теге ни шаг вправо, ни шаг влево ярамый ясарга иде бит. Бер адым алга, бер адым сулга. Ә ул вакытта син ул ир кеше булып чыга бит инде. Егет белән ничегрәк таныш алдың соң? Ничегрәк сиңа рөхсәт иттеләр? Э, бергә үскән инде малай бер компаниядә дип әйтим. Вот. Э, Решила просто вот на, на зло родителям, чтобы әзрәк үземне свободно тотарга, үземчә яшәргә. Шуңа күрә на зло родителям вышла замуж. Ә ничек булды соң? Әтиәнең синең әтиең юк иде, әйме? Юк, юк. Юкмы? Сине димәк, әниең һәм әби бабаң тәрбияләде, әйе бит? Ә якыннарың ничегрәк кабул итте синең бу карар? Сиңа ничә яшь? 20 яшь иде бу вакытта, әйме? Егерме тулып җиткәние микән әле ул, Ленар? Егерме Ә, тулмаган иде унтугызлы, ана. унтугыз яшьләр тирәсе булган, беләм. Унтугыз, әйе, егерме килеп җитә иде как раз, наверное. Вот. И нинди реакция булды?
Конечно, они э, тут Каршы булдылар. каршы булдылар, они не хотели, умоляли, но я была непоколебима. Тукта, ә теге егетнең якыннары ничегрәк кабул итте моны? Әллә тагы, Ленар.
Ну, сез Ансы артык истә дә түгел инде. Ну тоже не восторге были бугай алар. Кайда тордыгыз?
Хәм гомумән аның исеме ничек иде соң ул егетнең? Наил. Наил әйме? Ничә ел хәм ничек булды ул сезнең кавышуыгыз? Кызыгы шул
безнең никах кына булды, официально без расписываться итмәдек. Ул ничә күпме икән? Бер ярты елдан артык никахтан соң әле ул, әйме? Яшәде авылда, мин Чаллыда.
Аерым тордыгыз, әйме? Әйе, ул шул көз көне генә, уже поздняя осень была. Әйе. Он переезжает в Челны, мы с ним снимаем комнату, ул общежитие түгел, малосемейка. Ого. Малосемейкада сняли комнату, маленькая-маленькая такая, прям. Вот шунда ничә күпме? Бер ярты ел торганбыз микән, юк микән? Ә кем акчасына тордыгыз?

Әни шалтыратты миңа, ничәнче март булды микән ул? Сигезе түгел дә бит.
Сигезенче микән, тугызынчы микән март? Әйе. Она потом даже красным днем календаря его отметила Ого. этот ручкой.
Кызым ди, выбирай, или я, или он. Все, мин сине перед фактом куйдым. Ого. Мин хәзер подъезд төбендә торам ди. Ого. Либо син бөтен мендәрелләреңне, бөтен әйберләреңне җыеп төшәсең ди. Э, Төшмәсәң, гомер буе шуңнан яшә, мин... Һәм мине оныт. Мине онот, әйе.
Ого. Вот, мин уйладым, уйладым.

Шулай итеп, әниең сине әниләрең өенә кайттың, әйме? Әйе. Шуннан соң, алдан әйтеп китәм, син барлыгы ничә тапкыр кияүдә булдың? Хәзер менә бишенче тапкыр. Бишенче, әйме?
Ярый, менә икенче тапкыр кияүгә чыгу ничә елдан соң булды аннан соң? Ике елдан, икеме, өч ел үтте бугай. Ә ул кеше белән ничегрәк, шулай ук протест йөзеннән син кияүгә чыктыңмы? Әллә гашыйк булыпмы? Юк, гашыйк булып түгел. Икенче тапкыр мин опять әни белән талашып, әни белән гел бер йортта без тора алмыйбыз бергә. Ә нишләп? Моңа чаклы тора алдыгыз бит мәктәптә син укыганда аның белән. Ул бит бала чак бит. И претензий никаких нет. Әни ничек куша, шулай эшли, эшли идең, әйеме, кечкенә чакта? Әйе, әйе. Аннан соң инде әзрәк үскәч, әзрәк барыбер клубка да йөрисе килә, әзрәк урамга да чыгасы килә, кеше белән аралашасы килә. Шуңа күрә я менә мин икенче тапкыр кияүгә чыктым. Иң кызыгы шул, мин ул официально, официальный А. брак был. Три Фамили... дня. Фамилиясен алдыңмы аның?
Юк, алмадым, Ә. Аллага шөкер.
Әйе.
Өч көн без тордык аның белән. Ого. Өченче көнгә мин пошла подавать на развод. Кит инде.
Да. Ни өчен? А, а у меня было чувство, то, что я не хотела замуж, мин әнигә әйттем, әйтәм, әни, әйтәм, кияүгә чыгасы килмим, әйтәм, нишләптер. Ну, башта ул әниең ризалык биргән иде, э, идеме соң? Ну, әй инде әни ризалык бирде. Булса булсын инде дигәнме?
Әнигә әйткән ием, за 10 дней до свадьбы, әйтәм, не хочу бура замуж. Ой, ты что, ди. Ул бит просто синең предсвадебный мандраж, э, нәрсә, паника предсвадебная.

Без сугышып киттек анда. Кикенде. Сугыштык. И мин просто собрала свои вещи. Без мин ул вакытта авылда идем. Аларның авылларында. Бу кайсы район, кайсы авыл? Авыл әйтмичә район. Нурлат.
Нурлат. Вот. И все, без кайтып киттек дәванем белән. И я пошла подавать на развод. Стена.
Менә синең а, ярый бу икенче тапкыр аерылу булды, әйме? Аерылышы. Өченче тапкыр ничегрәк э, кавыштың син? Ансы кем иде? Ул да мишәр иде. Тукта, тагын кайсысы мишәр иде? Ну, Нурлатныкы менә Ә, второй. икенчесе, әйме? Өченчесе Әйе. дә мишәр булып Әйе. чыкты. А, Анысы белән ничегрәк кушылдыгыз һәм ничегрәк аерылыштыгыз?
Аның белән отношенияләр бик кызык иде. Эмоциональный качели.

Ә дүртенче ирең? Дүртенче ирем. Без аның белән интернетта таныштык, Анаем дигән сайтында. Анаем?
Ишеткәнем бар. Менә шул Анаемда без аның белән таныштык. Тота, мин сине беләсеңме, күрә башладым Инстаграмда шундый тазарак гәүдәле һәм чәче бераз сирәгрәк бер ир белән. Шул түгел инде ул дүртенче ирең, шулмы? Әйе. Әйе.
Без э, аның белән шул анаемда таныштык, берничә тапкыр күрештек. Мин уже сразу, наверное, уже на третью или на четвертую встречу он меня забрал к себе. Ого. Кая?
К себе в квартиру Ә, перевез.
Чалда тора иде, әйме? Әйе.
Квартирасы бар иде. А я перевез к себе.
А, бер атна тордык микән, юк микән, уже предложение ясады. Менә, э, предложение ясады да күпме тордык соң без аның белән? Бер ел бугай, ялгышмасам. По-моему, әйе, быел булгандыр, тордык без аның белән. Ну, син менә дүртенче иргә кадәр җиттек. Берәрсенә карата мәхәббәт бар идеме соң? Юк. Тукта, ә ничек менә кеше белән мәхәббәт һәм гашыйк булмыйча торып була ул? Ну, гавыр, Ленар, ну, гавыр. Ул кеше белән Даже элементарно менә постельга ятасың, иму кеше белән косасы килә ул кешедән. Астагфирулла. Тукта, ул бит син үз-үзеңне көчләгәнсең булып чыга, мораль яктан.
Әйе.
Нигә кирәк иде ул сиңа үз-үзеңне көчләү? Әни белән тагын да авыррагы яшәве. Тукта, әниша, мәсәлән, әнидән күчеп үзеңә генә тормаска. Динар, башым җитмәде. Менә хәзер генә мин аны уйлыйм. Динә, нәрсәгә син кияүгә чыктың? Можно было ведь просто Или башка шәһәргә күченеп китәргә, имеш, шул ук Нижнекамский булсын. вообще в идеале, әйе. Ә син әниең аңладымы соң, синең менә шушы дүрт тапкыр кияүгә чыгып, нәкъ менә әниеңнән качып кит китәргә теләү икәнен? Мин аңа әйттем, турысынча әнигә әйттем, менә әни шушындый хәлләр булды бит, мин там синең аркада. Ой, не придумывай.

А если вариант с баней? Җәүдәт! Тагын бер чүмеч су сал әле, пожалуйста.
Дустыган бит ул. Бик шундый а, сыланып торган киемнәр кия башладың, әллә инде анда а, ни җәнлекләрнең костюмнарын хәзер аларны квадроберлар дип атыйлар әйтеме? Әйе. Сине квадроберлар дип Минем модасы- әле г- квадробер име, әйе. Э, Ленар, ул э, самый пик э, Инстаграма, именно этот популярности, был как раз во время коронавируса. 20 ел иде ул. Мин 4 нче тапкыр аерылдым. 4 нче тапкыр аерылгач, мине әни бигрәк тә, ну, матур сүзләр

Ну бит инде син а, привлекала внимание булып чыга, нәкъ менә шул пычракта казынучы кешеләрне. Ал- Ул бит инде пычракта казынган кешеләр сиңа берничек тә ярдәм итә алмый иде. Естественно. Вот и чем больше я это делала, тем больше я себя закапывала дальше. А по-хорошему, наверное, надо было просто обратиться к психологу как-то. Шул шул. Вот.
Менә мин аны дөресен әйтергә кирәк, мин үзем дә психотерапевт белән эшлим. Менә минем дә эчке күңел белән а, проблемалар. булып алды. Ну, шуңа күрә менә мин дөресен әйткәндә психотерапевт белән эшләп, үземдә бик зур үзгәрешләр э, сизәм. Мин беләсең, элек уйлыйм, ну нәрсә инде ул психолог, ну менә киләсең, сөйлисең проблемаларыңны сөйлисең, аның өчен акча түлисең әле, әйме? Ну шул проблемаларыңны син берәр дус кызыңа сөйләргә яисә иптәш малайга сөйләргә мөмкинсең. Теге бушанасың, бетте китте. Бернинди сиңа психолог, мин нык скептически относился аларга. И менә хәзер үзем эшли башлагач аңладым, аларның дөрестән дә менә ничек хирург, ничек стоматолог булган шикелле, алар да полноценный, тулы канлы табиблар. Но син бит ул вакытта бик популяр идең, әйеме? Синең бит подписчикларың да бик күп иде. Менә шушы Егерме мең иде. Егерме мең. Динә, хәзер күчик әйдә синең бишенче тапкыр кияүгә чыгуыңа. Менә бишенче тапкыр кияүгә чыкканнан соң менә теге контентны күрдегез бит Динә нинди иде. Һәм хәзер менә шундый матур гына, йомшак кына аюны кочаклап утыра. Бик бөтен җирләре күрәсезме, бөтен сәдәфкә каптырылган. Мин даже лосинада утырам ди бар. Лосинада. Ул башта әле уйлаганы лосинасыз гына, ялан аяк белән утырырга. Аннан соң аңа менә бу дивар артында утыручы ире әйтте, юк, лосина кисәң яхшырак булыр дип. Һәм бик бернинди каршылыксыз Динә тотты да киде. Динә, сөйлә әле менә шушы бишенче тапкыр һәм сиңа шундый бер ярдәм көче булган кияүгә чыгуың турында. Бишенче никахың. Кайчан, ничәнче елда булды? Һәм гомумән ничек Без, таныштыгыз? э, әйе, минем ирем а, мишәрә түгел, Аллага шөкер, татар да түгел. А, полу русский, полу татарин, наверное, больше к тако- к такому. А, Ничек таныштык без аның белән? Да, ВКонтакте, социаль э, челтәрдә таныштык аның белән. Димәк, менә мин синең сүзләреңнән аңлыйм, синең татарлар һәм мишәр белән үләр белән боткаң пешмәгәч, менә яртылаш метис булып чыга инде. Яртылаш Әйе, татар, әйе. яртылаш урыс милләтеннән булган. ВКонтактеда ничегрәк таныштыгыз? Ул сиңа яздымы, син аңа яздымы? А, Это тоже было как э, сайт знакомств, как бы ВКонтакте есть вкладочка знакомства. Шунда без Стас белән таныштык. аралашып киттек. Иң кызганычы, аның да туган көне 13 апрельдә һәм минеке дә 13 апрельдә. Безнең Нишләп кызганыч дисең?
Как сейчас, подожди.

А, благодаря тому, что он много чего сделал для меня. Ә менә әниең һәм әбиең кабул итә алдымы соң бишенче иреңне? Һәм гомумән бишенче тапкыр кияүгә чыгуың алар ничек карадылар? Эй, кызым, чыкма инде, җитәр инде, былай да инде безнең э, семьяны опозорил дип. Они вообще изначально не взлюбили Стаса, потому что урыс булганга, Исеме урыс, чәче юк, да, у меня муж лысый. Юк, ә кешенең чәче булмау ниндирәк проблема китереп чыгара аласың? Зекка ошаган диделәр, наркоманга ошаган. Кит инде. Ну, бу бик сәер инде, белмим, тамашачылар ничек кабул итәр, но кешенең теге бая чәче булмаудан, ну, мәсәлән, ну, менә гафу итә, күрегез инде, менә безнең президентыбыз Путинның да чәче куе түгел бит инде, аның сыеграк. Ләкин аны аңа карап кына шундый сүз белән әйтергә ярамый бит инде. Ну, безнең, мәсәлән, министрлар арасында менә первый замминистр Кириенко бар, ул да пеләш. Бу бигрәк, белмим, синең әниеңнең, күрәсең, теге һөнәри профессиясе буенча шундыйрак бер стереотип барлыкка килгәндер, име? Пеләш булгач, димәк, зэк. Может быть, может быть. Белмим, башларына нәрсә булгандыр аларның.

Ә ничек уйлыйсың, әгәр дә менә бишенче тапкыр синең шулай ук мәхәббәт булмаса, име? Ну, менә теге әнидән качып китеп кенә кияүгә чыккан булсаң, менә бу очракта син квартираны сайлар идеңме, әллә барыбер ир артыннан китәр идеңме? Менә Стаска мәхәббәт булмаса, әгәр. Ничегрәк уйлыйсың? Менә. Квартираны сайлар идем.
Әйе. Ә хәзер ул квартира кемдә, нишли ул? Э, ул квартира әнидә, э, она сдает ее квартирантам, да. Некий доп доход для нее. Ә сез кайда тора? Бу съемный сезнең квартира? Юк, бу квартира Стасныка. Ә, Стасныка, име? Әйе. Аңлашылды.
Ну, ярый, сен эчеп кой. Подожди, анда чәч бар. Ярый, ал. Ярый, чәчне эчсәң дә барыбер, үзеңнеке бит инде. Нет, там этот, теге, видимо, уенчыкныкы, или этот, как на шаль похожая. Без Матур теге- минерал колап килели, пожалуйста. Динә, менә а, социаль челтәрләрдән, ну, менә мин һаман да а, искә төшерәм. Динә а, үзенең бөтен проблемаларын һәм гомумән бөтен тормышын күрсәтә иде социаль челтәрләрдә. Но менә а, белмим, никадәр сиңа авыр булыр, менә энең турында, турында сорыйсым килә. Менә син, ул синең бертуган энең идеме? Әйе, бер туган энем. Ләкин ул башка атадан идеме, әйе, әйме? Әйме? Сез димәк, әниләрегез бер иде, әтиләрегез төрле иде, әйме? Менә ул вакытта аңламыйча ул мәктәп укучысы иде һәм ул яман чир белән авырып, ни кызганыч, ул чирне җиңеп чыга алмадымы, ничек иде ул хәлләр?
Энекәшемә 16 яшь иде. Ә сиңа вакытта ничек яшь?
12 лет разница. Ә, 12 яшь аерма. 16.
Плюс 2, э, плюс 12 күпме була? 28 яшь. Әйе. 28 яшь иде миңа. Ого. Ну, аның как раз вот үлгән вакытына 16 яшь иде аңа. 11 яшьтән э, чирли башлады ул. Постоянно болел у него желудок, кишечник. Mm -hmm. ДРКБда э, ятты ул бик озак Казанда. Елына икешәр тапкыр, өчешәр тапкыр әйме. Диагнозны куя алмадылар бик озак. Менә

Нимесың, ә, әниең вообще, менә кайсыгызны күбрәк ярата иде? Аерма сизелә идеме? Сине күбрәк ярата идеме, аны күбрәкме, әллә бер тигез дәрәҗәдәме?
Наверное, все-таки она его больше любила, так думаю. Ә нәрсәдә сизелә иде ул? Ни өчен шулай дип уйлыйсың?

Әни атна саен кайта. Ого. Җәй көннәрендә вообще авылда тора ул. И болай да атна саен кайтырга тырыша. Кышкы кышкы юлларда йөри алмый инде, конечно, как бы. Когда вот наступит весна, где-то мартларга уже ул опять кайтып йөриячәк. Әниең нык кайгырдымы? Нык кайгырды һаман да кайгыра, көн саен җылый. Шулаймыни?
Бер көн дә үтмәде без ее слез. Вот. То есть до сих пор тяжело и бабушке, и маме. Да.
Уйлағаның юкмы, ни өчен менә Аллаһ Тәгалә шундый сынау җибәрде микән әниеңә? Ул бит инде барыбер баланы шул кадәр япь-яшь чакта югалту. Ул барыбер уйлыйсың бит инде берәр шундый авырлык килсә, юкка гына бирелмәгән. Димәк, теге наказание шикелле. Менә андый берәр уйлар килмәдеме? Ни өчен менә энемне шулай иртә алып китте?

Вот. Но после смерти братишки мама сказала, чтобы никогда больше не загадывала желание на под падающую звезду. Әниң ире бар идеме соң? Ул бит инде җилдән генә барлыкка килмәгәндер бит әни. Әйе, әйе, отчим белән тора иде. Ә, хәзер отчим бармы соң? Юк, алар аерылыштылар инде. Аерылыштылар. Әйе.
Алай икән. Ну, менә синең социаль челтәрләрдәге актив эшчәнлегеңә килгәндә, тагын Күз алдына килә, бөтен дөньяны диярсең төп башына утырткан Илүсә Фәләхова. Сез аны беләсез инде. Илүсә Фәләхова, бөтен дөньяны арзан турлар белән төп башына утырткан блогер, Мамадыш кызы. Ире Рушан белән Дубайга күченеп, халыкка арзан туристик турлар тәкъдим итәләр. Беренче килгән кешеләргә, дөрестән дә, бәхет елмая. Әмма аннан соң акча күчергән кешегә ни ял булмый, ни акча кайтарылмый. Илүсәнең әйтүенчә, халыктан җыелган акчаның суммасы 20 миллион сумнан артып китә. Бу хәлләрдән соң алданган кешеләр полициягә, прокуратурага шикаять белән мөрәҗәгать итә. Илүсә Фәләховалар исә федераль эзләүгә бирелә. Халыкны бер алдаганнан соң да, блогерлар акчага кабырчыклар, ягъни ракушкалар, соңыннан хайпка әйләнгән Дубай шоколатын җибәрү эшенә керешәләр. Әстәгъфирулла, нинди заман! Динә Авзалова шушы Беренче төркемнәр исәбендә булып, Дубайга барып, ял итеп кайта алды. Илүсәләр сезне җитәкләп йөрткәндер анда, әйме? Юк, инде җитәкләп йөрмәделәр. Ничек барып чыктың ул? Ничек барлыкка килде ул сәяхәт?
Мин ул турны ничә меңгә алдым соң? 38 меңгә алган идем мин. Бу кайсы ел иде? Ничәнче ел? Мин кайчан бардым соң? Теге елны барып кайттым бит, әйе. Ә, теге генә ел, узган ел гына булды мени әле ул. Әйе, Ә, әйе. мин теге заманнар дип торам аны. Әйе, июльнең ахырында бардым мин анда, әйе. А, Ике атна яшәдем мин анда, Ого. почти ике Ә атна. каян белдең ул тур турында?
Инстаграмда күрдем а, Илюсәнең рекламасын. Ә, И алырга булдым на свой страх и риск. Я когда покупала, я Ага. понимала, то, что может произойти любая внештатная Ага. ситуация.

Булмас дигән уйны башка кертми идем. Но әгәр дә ул синең эшең барып чыкмый икән, шулкадәр нык кайгыра идем, әйме? Ә миңа психотерапевт әйтә, һәрвакыт любой эшкә тотынсаң, йә кеше белән сөйләшсәң, иллегә илле булуны әзер бул. Йә була, йә булмаска да мөмкин. Менә нәкъ менә син әйткәнчә булып чыга. Бардың Дубайга, әйме, 38 меңгә ике атнага торып кайттың, әйме? Сез включено бит әле ул.
Сез ул сиңа күктән төшкән бәхет булып чыга бит инде. Әйе, чыннан да шулай. Очень... Халява, халява, ничек сиңа бу халява эләкте? Просто, наверное, повезло, Ленар. Просто повезло. Конечно, многие подписчики думали то, что это была с моей стороны реклама, да, mm-hmm. а, то, что

А, врач, врачи, учителя, Мгм. обычные, то есть люди, никакие не блогеры. Из блогеров там одна я была. Мин хәтерлим, а, ул фото чыккан иде. Менә блогерлар, илүсәләр җыйган халык һәм анда уртада Нәкъ дредлар Динә. үреп, әйе, патшабикә булып Динә утыра. Теге, знаете, С- Да, син ул фотографияне ниләр әйе, табырсың? күрсәтербез әле.
Үлем, иң нәкъ уртада бит әле. О, вип- Кү- вип күл- кунак. күлмә- кү- Әйе, күлмәге дә бит әле шуның

Мин әйтәм, ни өчен, менә кем, кемгә кирәк инде синең чиста башың кибеткә барганда? Ну, күрәсең, кызлар өчен ул бик мөһим, әйме? Бөтен яктан матур булырга, хәтта чәч тә кибеткә барганда баш э, чиста булырга Да. тиеш. Ну, ярый, менә Дубайда, мин бит хәтерлим, син анда э, дөягә, верблюдка утырып, шуннан егылып төшең, төшеп аягыңны имгәттең ялгышмасам, әйме? Оякны түгел, Ленар, Ә, а, Нәрсә иде ул?
не, нәрсә әллә бу?

Это было очень страшно.
Тукта, ул бит сине фактически син беренчедән башың белән егылып төшәргә мөмкин булгансың. Ну син килеп төшмәдең. Икенчедән получается сине верблюд таптап китәргә мөмкин булган. Да. Аллага шөкер, ни берсе, ни икенчесе булмаган. Аллага шөкер. Әле билең белән килеп чыгып, син бик поделалась булып чыгасың. Да, Аллах Тәгалә саклаган.
Билемне кавыртты, ничә көн мин йөри алмадым, вообще э, слезы на глазах были. Но Аллага шөкер,

э, процедуру провели, э, вся- ну, трещина булмасын дип яме или еще что-то. Аллага Тукта, шөкер, ә ул бит саубашлы. чит илдә ул бит әле проблема, әгәр дә син страховой булмасамы или ничекме? Ничек Нык кыйбат. э, тынык я им- кыйбат, әйе. А- Они все оплатили за свой Ого. счет. То есть, Бу э, илүсәләр һәм сансайлар, әйме? Э, то есть это все обошлось э,

Һәм бу хәбәрләрне кайчан ишетә башладың? Где-то, наверное, Ленар, беләсеңме, менә когда мы отдыхали, Әйе. у нас было прям ультра все включено, нам привозили каждый день э, соки, много-много Вот так соков, вот ул привозят. сокларны без даже Соки өйгә даже алып различные. Ата, сез кайттык. кайда тордыгыз соң? Вот. А, Дубай Маринада Часть. без тордык. Положили. Ух ты, бу теге самый крутой нидә что Это ли? где как раз Э, минем анда булганым бар. Мин быел булдым бит анда, Да, кстати.

Мы вот увиделись один раз, да, на мероприятии, но не удалось пообщаться тогда. Ә алар нәрсә эшләде сез? Сезнең белән менә шушы Гөлназ исемле кызы име оештырып йөрде сезнең ялыгызны? Сенсей. А, Гульназ, она тоже просто была, да, на подхвате. Они, видимо, вели деятельность все вместе, дружно, вот так вот. Һәм менә халыкны алдый башладылар бит. Синдирәк, ниндирәк реакция булды? Уйламадым, ничек инде безне бит инде яхшы

То, что такая вот ситуация произошла. Угу. Потому что все, у меня было все очень красиво, классно. Ну, халык белде бит инде синең, тем более подписчикларың да синең бик күп иде. Белделәр синең анда ял иткәнеңне һәм менә синең подписчиклар арасында иллюзия алдаган кешеләр бар идеме? Бар.
Менә

Ул бер тупость иде түгелме соң, менә ахмаклык. Кем ул алучы булдымы? Ул нинди ракушка иде соң? Мин аны аңламадым. Обычный, которые вот на берегу залива собирали. Ужас. Шуны җыеп саталар идеме? Әйе. Алучы бар иде микән аны соң? Видимо, бар иде, они.
Тукта, алар бит инде кешене бер алдагач, ул бит кешенең, бөтен кешенең күңеле кайтырга тиеш. Ул бит инде Илүсәләр турында күпме информация булды, репортажлар, кешене алдадылар. Ул бит әле яулыклар киеп, үзе яулык кия, үзе кешене алдый. Аны Белмим, мин ул шулка пычрак тема минем өчен. Ул менә Шуңа күрә әйдә шуның турында сөйләшик име? Юк, мин мин просто аптырыйм. Менә кеше шуннан соң да әйме әле алар шоколадлар да саталар иде бит, әйме? Кем алгандыр әле ул шоколадны? Кем? Хәзер дә саталар.
Әле менә бер атна элек 1200 гә саталар иде, хәзер 1700 гә бәясе Монда. Менә әле шун, бу беләсеңме, теге Мавродины йөз шикелле. Заманда финансовый пирамида бар иде, ММММ. Кешеләрне э, акча җыярга күндерделәр, акча китерделәр, китерделәр. Пирамида җимерелде, бөтен кеше акчасыз калды. Аннан соң тагын пирамида оештыра башладылар. Уже бит инде халыкның бер тапкыр авызы пеште. Юк, авызы пешкәннән соң да халык икенче пирамидага акча җыя башлады. Халыкка әйтәләр, бу пирамида, бу җимереләчәк, бу акча китермәячәк. Ләкин халык барыбер җыйды, җыйды акчаны, Тагын җимерелде пирамида. Белмим, безнең халыкны күпме генә алдасалар да, әйме, күпме генә башына утыртсалар да, нишләптер безнең халыкның барыбер могҗизага ышанасы килә. Менә без нинди шундый сәер халыктыр, ахмак могҗизага ышанучы. Могҗизага ышанырга түгел, яхшы итеп эшләргә кирәк, акча эшләргә кирәк һәм шушы хәләл хезмәт белән эшләп тапкан акчаңа ял итәргә һәм рәхәтлек күрергә кирәк. Дуслар, без әле таныштырыйк әле сезне безнең монда Ә студиядә утыручы тагын бер кунагыбыз белән Динә, менә бу зур камерага күрсәт әле. Әйе, юк, үзеңә якынрак китереп. Без оештырдык Эйчи проекты татарча распаковка дигән проект. Ягъни маркетплейста сатыласы товарларны ачабыз, карыйбыз, күрсәтәбез безнең кунаклар белән. Менә Беренче татарча распаковканың җиңүчесе булып чыкты Динә. Анда катнашучылар икәү генә булып чыкты. Динә һәм минем сеңлем Юлия. Динә отты менә бу йомшак уенчыкны, минем сеңлем 5000 сумны. Ни өчендер 5000 сумны халыкның отасы килмәде, шуңа күрә Динәгә менә бүген, ниһаять, өч ай узгач кына алып кайтып тапшырдым шушы татарча камзуллы, татарча түбәтәй кигән аюны. Ой, түбәтәйле аю! Сырмасы да бар бәйләнгән. Карагыз әле! Бу аю миндә теге бәләкәй чагымнан шундый нәни Лилия чагымны уятты. Кара 37 яшьтә дә шундый аюга карап, ой, дип торып була икән әйе. Моңа исем кушасы була инде татарча. Кем дип кушабыз?
Менә беренче булып көтелгә килгән исеме. Безнең өйдә аю бар име? Малайлар мишка кушабыз дигәннәр, юк, мин әйтәм, безнең өйдә урыс аюы булмый, әйдә татарча исем уйлыйбыз. Уйлый торгач уйлап таптылар, безнең аюның исеме Габбас. Габбас. Нишләп?
Габбас. Ниндирәк ассоциация ул? Гаиләгездә Габбас исемле ниндирәк кеше бар? Белмим, бездә андый кеше юк. Менә ул аюга карадык та без, аның исеме Габбас булырга тиеш. Менә ул хәзер Габбас. Ләкин бу Габбаска бик ни тупасрак. Безнең аю зур. Һәм ул түбәтәйле дә түгел. Ай-яй, бик озак уйладык. Лилия белән ахыр чиктә хуҗасы аңа исемне үзе кушар дигән уртак фикергә килдек. Ләкин Лилиядән бары тик бер теләк, исеме Аюның татарча булса иде. Менә Нык матур аю, нык йомышак, әйме тактильно приятный шундый. Мин тотып карамадым, бу теге кешенеке булганга, мин инде уйладым, менә ничек бар, товарный видын югалтмасын, мин хәтта тотып та, менә сумкага гына салдым. Бик рәхәт икән, әйе, тактильный. Очень приятно.
Әйе, без ә, татарча распаковканы үткәргән идек шагыйрә Лилия Гыйбадуллина белән һәм бу аюны ачканда без аңа махсус исем уйлап тапмадык, әйме? Без әйттек, менә җиңүче кулга алгач, үзе исем уйлап табарга тиеш дип. Динә, менә бу аюга карагач берәр андый-мондый ассоциация тумадымы? Ниндирәк исем кушарга мөмкин? Иң беренче кулыма тоткач, әйме, мин әйтәм, бу бит Фәрхәт. Тукта, синең әле Фәрхәт исеме белән берәр мәхәббәтең бар идеме әллә? Юк, минем мәхәббәт тә юк, беркемем дә юк, әйме. Менә уйладым, әллә Фәрхәт, әллә Фәрит дип, әйме. Ну, Фәрхәт нишләптер күбрәк килешә кебек миңа. Динә, мин теләм, телим, менә бу Фәрхәт сиңа Ну, моның ише әйберләр билгеле бернинди бәхет китерә алмый, но барыбер без ышанабыз бит инде. Әнә синең тегендә дә бер уенчык бар. Барыбер шундый бер талисман булсын. Менә уенчыкларның җаны юктыр дип уйлыйбыз. Барыбер нинди дә булса бардыр, алар белән күңелсез булганда кая вакыт сөйләшеп тә алган буласың, нинди, ниндидер бер юаныч табасың. Ә менә ә, Динә белән ә менә ә, сөйләшүнең башына әйләнеп кайтабыз. Театр мәктәбендә синең белән таныштык, ләкин ни өчендер Динә бик тиз юкка чыкты.

Динә белән шуннан соң аерым мин чаллыга кайткач видеороликлар төшерә башладык. Шундый көлкеле, Динәнең анда төрле-төрле образлар да иде, анда Здравствуйте!
А можно мне мед? Какой тебе? А я плохо говорить по-русски. Откуда ж ты, сынок? I'm from Denmark. Я от Дания. Ә, Дания дәлмени син? Моя сестра Дания. Менә, менә, менә сиңа бутерброд, бәрәңге, персик, суган, ит. А мед?
Мед, мед та менә. Менә вот тебе и мед. Вәссәлам.

Учи татарский! Ни беләсеңме, бүген әниләр белән сөйләшәбез. Әниләр әйтә, «Э, ты что, чак-чак объела, что ли, дип, ничектер үзара сөйләшәләр икән. Теге вакытта, помнишь, без синең белән бер нәрсә кисми кисми дигәндә, син Ә, килеп ә, кердең дә. Эх, блин, кисми. Что говоришь, малыш?

язмышы. Менә мин Сталин дачасы турында төшергәнем ролик. Ну, ютубта, ютубта әллә 3000 просмотр җыйды, ВКонтактеда әллә 15 мең просмотр җыйды. Мин аңа шундый зур өметләр багламаган идем. Ну, менә шулай дөрестән дә роликлар. И менә Динә белән төшергәннән соң минем менә бу блогерлыкка мәхәббәтем арта барды, теләгем арта барды. Э, шуны әйтергә телим, Динә, менә синең шу, безнең роликлар төшергәннән соң миндә барлыкка килде менә шушында әйтә бит азарт. Шуңа күрә синең менә минем хәзер блогерлык эшчәнлегемдә синең өлешең бик зур. Менә мин синең өчен ә, э, шуның өчен рәхмәт әйтәсем килә. Ой, рәхмәт, миңа очень приятно слышать такое, такие слова на самом деле. Но мин ул роликларны еш кына карыйм. Ул бигрәк тә Э, татарча автоябыштыргычлар турында анда әле берсендә э, динә үзенең ире стас белән дә төшкән иде бу роликны да әйдәгез бергәләп карап китик

Все, хәзер уже бетерсәк тә була. Без бер сәгать сөйләшәбез инде, әйме? Син бит менә куеп куйган актриса. Но әгәр дә менә хәзер сиңа әйтсәләр, бәлки кем белә, моны бернинди театральный театр кешеләре яисә бернинди продюсерлар күрә баса, ну, менә мин әгәр дә театр кешесе булсам име, менә мин сине күрсәткәнем булды роликларны Мәскәүдәге дусларыма да, алар бик истә калдыганнар. Менә әгәр дә мөмкинлек булса, син тормышыңны үзгәртеп театр юлына яисә менә шушындый пародия юлына кереп китәр идеңме?
Даже без слов, да, Шулаймы? однозначно да. Ә ни өчен ну, шулай эшләмисең? Кая барырга белмисеңме? Или ничекме? Или акча китерер дип уйламыйсыңмы ул эш? Беренчедән әйе, акча китерер, э, ки- китермәс дип уйлыйм ул сфера, беренчедән. А, Икенчедән, кая барырга белмим, Ленар. Ни, театрга барып, менә алыгыз әле мине дип, э, алай да булмый бит инде. Үзләре дә җитәрлек анда, әйе, Әйе. күбе.

э, какой-нибудь работе в плане фильма сняться и так далее, я буду рада. Әйе, шуңа күрә, әгәр дә дөрестән дә андый теләк бар икән, миңа яза аласыз, Динәнең үзенә яза аласыз. Менә безнең сөйләшү барышында Ой, кара, исе бар. Бар, ныктаннан.
Менә шушындый өчпочмаклар без монда юкка гына куймадык, чөнки безнең сөйләшүебез бара татар телендә, безнең татарлык турында. Барыбер Динә, син ничек уйлыйсың? Менә татар теленең вообще киләчәге бармы? Менә мин Халык шакката минем Мәскәүдә бөтен җирдә татарча сөйләшкәнем я Москва-Ситида булса, Москва-Ситида, метрода. Беләсең, мин элек кыенсынып кына сөйләшә идем видеога, именно шулай теге кычкырмыйча, халык теге игътибарны җәлеп итмәс өчен. Ә хәзер, беләсеңме, мин бөтен җирдә шпарю, рәхәтләнеп, потому что мин аңлыйм, без, татарлар, вообще Россиядә халык сан ягыннан икенче милләт. Без, вообще, великий народ. И ни өчен мин шушы великий народның баласы була торып оялырга тиеш? Бүген метрода да, вообще кайда гына булсам да, кычкырып, рәхәтләнеп сөйлим. И халык шакката, о, әле шундый кешеләр бар икән, татар телендә сөйләшүгә оялмаучы, ди. Менә син гомумән ничек уйлыйсың, безнең татар теленең киләчәге бармы һәм татар телендә яшьләр сөйләшсен өчен нишләргә кирәк? Ни өчен менә безнең телебез хәзер шундый хәлдә дип уйлыйсың?

Э, супруг, да, угу. тоже полурусский полутатарин. Ә, э, ирең гаепле икән синең татарча сөйләшмәвеңдә. Юк, инде ул түгел. Э, Стас татар телен белә, бик нык яхшы яхшы сөйләшә ул татарча, между прочим. Вот. Үзем өйдә Стас белән, дәвәниләр белән татарча сөйләшергә тырышам. Онытмас өчен, беренчедән. Аннан соң, аллабирса, үземнең, үзебезнең балалар да булгач, әйме, киләчәктә булса, әйме. Булсын, булсын, Алла бирсен. Аллабирса, аллабирса.
Аларны да татар теле белән, татарча сөйләшеп, алар белән үстерәсем килә. Монсы бик яхшы фикер.

Беләсеңме, Динә, менә мин дә бит релсларны башта урысча төшерә башлаган идем, әйме? Татарлар турында. Ну мин аннан соң аңладым, ул урыс телендә миллион кеше төшерә, әйме? Һәм гомумән, менә татарлык турында урыс телендә төшерү, ну ул бик үк ул кадәр актуаль да түгел, шуңа күрә мин хәзер бары тик татарча төшерәм. Һәм мин күрәм, аудитория бик күп. Менә татарча карамый дип уйлыйбыз, ну татарча чөнки төшерүче юк. Әгәр дә төшерәсең икән, кешегә яхшы, кызыклы контент бирәсең икән, халык сине карый. Менә мин аны үземнән чыгып әйтәм, безне әле ютубта карыйлар, кыргызлар да карый, казахлар да карый, алар да комментарийлар калдыралар. Ягъни менә син татар телен белсәң, ул төрки дөньяга бик зур шундый бер ишекне ачкыч белән ачып чыккан шикелле, ачып кергән шикелле. Динә, сиңа әңгәмә өчен бик зур рәхмәт. Үзеңә дә бик зур рәхмәт күчтәнәч эшләрең өчен. Монда сез карап утырмагыз, ике генә. Менә мин дә аны әйтәм, бу музейдагы экспонат шикелле түгел, әйдә бәлки өчпочмакны ашап куярбыз. Әй, мин монсын ашыйм, баллыны хочу. Әйдә, ашап кара әле син.
Һәм менә без эфирда бу Мин бит үткәрәм әле син ашый тор, инспектор өчпочмак дигән рубрика. Аны син хәтерлисең микән, юк микән? Мин төрле шәһәрләрдә өчпочмакларны алып карап ашап карыйм. Мәскәүдәгесен алган идем, нык тәмсез иде. Менә Чаллыда мин әле өч җиргә барып өчпочмак алып ашап карарга исәп, ну, менә жар свежар дигән пекарнядан алдым. Менә кауып карамадым әле. Хәзер кауып карыйм эфирда. Динә карып карыйсә гөбә диясен. Ничегрәк? Алар нык тәмне.
Шуны хәзер сочный.
Миңа чалыш почмаклары ошыймы юкмы, монсы турында мин сезгә бүген әйтмим. Моның өчен безнең аерым бер рубрика була, инспектор өч почмак Чаллыда. Динә Гайса, бик зур рәхмәт әйтәбез. Беләсезме, ул бит менә эчеңдә булган әйберне чыгарып салырга, бөтен дөньяга. Бу, беләсезме, бу безнең гайбәт сату өчен эшләнгән әйбер түгел. Менә кешеләр барыбер аңларга тиеш, кешенең ни өчен менә шундый тәртипле кешедән менә шушындый, гомумән, кешеләрнең проблемалары нәрсәдә аркасында килеп чыкканга, әйме? Минемчә, гомумән, балалар белән һәм ата-аналар белән аңлашу булырга тиеш, әйме? Менә әгәр дә гармония була икән, димәк, ну, балаларда да бернинди проблема булмас дип уйлыйм. Әгәр дә менә шушы гармония булса, бала да гармонияда яши һәм гомумән здоровый атмосфера барлыкка килә, шулай бит? Шуңа күрә без исә мин теләп калам, әти-әниләргә үзләренең балаларын аңларга, балаларга шулай ук әти-әниләре белән